Iḍ-agi, llan yid-neɣ tlata watmaten n Leqbayel ara ihedṛen buygarasen ɣef lemɛana ay ufan di lficṭa-agi n talalit n Sidna Ɛisa. Lweqt-agi, aṭas medden ttetten, tessen, ttaken tikciwin buygarasen, mebla ma i d-ttarran s lexbar ɣef lemɛana s tidet.

di teqcict talemẓit ur yesɛi ara baba-s baba-s d Rebbi yeɛni di tektabt n Sidina Ɛisa imerka belli d netta ara ɣ-isellken

I nekki, imi lliɣ d amasaḥi, asmi i ldiɣ ul-iw i Sidna Ɛisa, ikcem deg ul-iw, ass-nni i d lmulud n Sidna Ɛisa.

ad ččeɣ neɣ ad ičč nettemyaɛrab walakin lferḥa meqqran deg wul nekk akked Rebbi xaṭer umneɣ Sidna Ɛisa yella deg wul-iw eh, ad ferḥeɣ eh, mačči ass n lficṭa kan walakin daymen xas ddunit-agi tewɛer daymen illa lferḥ wul-iw daymen d lmulud

uqbel ad ilin lwaḥid. Yusef, argaz-is ilan d bab lḥeq, yugi ad yawi lɛar fell-as, iɛebbu la sibru s tufra. Akken yettxemmim ɣef ayagi, iḍher-as yiwen lmelk n ssid i targit inna-as ay Yusef, mmi-s n Dawed, ur ttagad ara ad tawiḍ Maryama d tameṭṭut-ik, ala xaṭer tadist-is tekka-d seg Ṛṛuḥ Lqudus. ad tesɛu aqcic ad as-semmiḍ ɛisa lxaṭer d netta ara iselken lumas i ddnubat-nsen ayagi irkul iḍra iwakken ara ikemmel wayen i d-ixeber s ides nnbi ad taya lɛatqa-nni ad terfed s tadist ad tesɛu aqcic ad as-semmin amanwil yeɛni ṛebbi yid-neɣ

ruḥen medden akk iwakken ara ttujerden mkul yiwen di temdit-is ula d yusef yuli ɣer jellil si temdint n nasira iwakken ara iruḥ ɣer temdint n dawud ilan di hudiya ittusman bitelḥem alxaṭer ila di laṣel bu uxxam n dawud ad ttujerred netta d maryama yettwaxatben d tameṭṭut-is yerfden s tadis ruḥ lqudus yeḍra imi llan dinna ibuḍ-d lweqt-is deg ara daru tesɛa mmi-s amenzu tettellit tesgen-it deg lmedawed ala xaṭer ur sɛan ara amkan di lfenduq Llan di tmurt-nni imeksawen yettnusun deg Iɛerqiyab, ttɛussan iqudaren-nsen deg yiḍ. Ataya, ibedd-as-sen lmelk n Ssid Ṛebbi. Lɛaḍima-s tfeǧǧiǧ-iten, tezzi-yasen, ugaden nezzeh. Lameɛna, ini-asen lmelk, ur ttagadet ara. Aql-iyi wwiɣ-awen lexbar n lɛali ara yilin i medden irkul. d sebba lefreḥ meqqran ass-agi di temdint n dawed ilulawen yiwen umsellek win yettilin d lmasiḥ d ssid atta yal ɛlama yis ara tɛaqlem ad tafem yiwen n lufan yettell yeṭṭes di lmdawed di taswiḥt-nni yiwen n lɣaci n mḥalla igenni imellal-d lmelk ḥamden rebbi qqaren lḥamd i rebbi ttɛala deg igenwen ɛlayen nezza lɛafya ɣef lqaɛa gar mimdanen nni iruḍa mi ten-ǧǧan lmelayk ad uɣalen ɣer igenni imeksawen ttmiqaren bwagarasen nnan iyaw ad nruḥ rebbi telḥem ad nẓer ayen yeḍran ayen yaɣ-imla sid rebbi ruḥen s lemɣawla ufan maryam ad yusef d llufan iṭṭsen deg lmdawet